Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini okay mi nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela
xiyimbeleri mr post mr power siku liyeza ndlopfu loko va angula hi ta ku pfuta kumbexani ku fohla ka album ya vona ya lembe ra magidimbirhi makume mbirhi mune leyi nga thyiwa leswaku ri munhu wun'we ntsena hi ta va hi tekele enhlokweni leswaku ri album ya xiyimbeleri Mr Post yi pfutile kumbexana yi fohlile se hi voni xiyimbeleri Mr Post va endla nkandziyiso thwika xiyenge xa mabulu xa Facebook va basisa mhaka leyiwani laha va nga kombisa leswaku ri swi vangu hikokwalaho ka ku hambana ka minkarhi eka matiko ku na matiko lama nkarhi wa vona wu nga emahlweni kasi van'wanyana minkarhi ya vona yi le ndzhaku se lama minkarhi ya vona yi nga emahlweni hi vona va nga kota ku fikelela album leyiwani leswi vulaka leswaku ri vona va nga kota ku va va pfutisa kumbexana va fikelela album liya ku va yi kota ku fikelela haleni ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga se loko hi karhi hi kambakamba hi kume leswaku tiko ra New York ri salele ndzhaku eka tiko ra South Africa laha hi nga kuma leswaku ri tiko leriwani ri salele ndzhaku hi tiawara ta ku fika nkombo loko laha South Africa ku ri 24 past 6 eNew York i 24 past 11 kasi ku na matiko lama nga emahlweni hi nkarhi ku fana na tiko ra australia loko hi ri pimanisa na tiko ra hina ra afrika-dzonga hi kuma leswaku australia yi le mahlweni hi tiawara ta ku fika nkaye loko australia ku ri 29 past 3 ya nampundzu laha south africa ka ha ri 29 past 6 mi ta swi vona leswaku ri australia se va koti ku va va fikelela album ya xiyimbeleri mr post se leswi va nga kombisa swona va tlhele va kombisa leswaku a swi va nyiki xiphiqo hi mhaka ku vanhu lava nga pfutisa album kumbexana ku yi fohlisa vo yi promota nkandziyiso wa xiyimbeleri mr post hi lowu hi laha le tihon'wini album se bini hi le tihon'wini album bini ne hi lezo suku yiyebe ntukulu wa jehovha na satana i n'wana tin'waku yo biha khokunene mfana wena hi lezo Ntlhanu wa tinghoma ti nga ni ntlhanu wo chuza n'wana bava ya ta vuya okay um eh, ti-fan ta mhe to tala ti le ku ni foneleni ti ri ku na damage control a ku na damage control madam um eh, swi so swi leswa munhu loyi loko mi twa onge ku na la nga phosisa album or ku na la nga yiva album Ke right na hi munhu yaloyo o o promote album ya. Because music is not uh, a wu tlangi South Africa ntsena. Ma twisisa ni? That's why no holove na vanhu vo tala in 30 30 minutes. Ni gina ni swi twisisa ku okay, uh, music a hi wala South Africa ntsena. Swi nteka ku ri na fan ya hina leyi nga kwini yi nga a New York, ne? A New York 12 ya navusiku a New York yi ba hi ya hi leswo swa boha i kuma album loko i ri new york a ku onhaka nchumu madoda ni loko homu yi tsama mkhungu yi khayela ku dlayiwa ntlangwini loko yi ya khomiwa ku dlayiwa yo yaliya a hi beneni album siku yeve ma vona ni album hi yo yaliya a hi beneni yo albamu n'wina vo streama hi ta streama hi twelve a ku na problem ya nchumu a ku onhaka nchumu lava nga hi humesa or la nga ndla leswiya iyo o hi promotela ku ya fika twelve se hi kha hi tiva album swi vuyele hi leswo a ri na to tala a hi dyeneni album december

okay ni nge ni xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa n'wambe.